Cu a donghnak ah cun meithal in an kah i a nunnak a liam. A pakhatnak i thawngpang kan van zoh dingmi cu The Jerusalem Post nih a van tialmi te kha se tunai te a van tial i atu lio Iran hruaitu supreme leader te ayatollah Khamenei cu US nih kah ding kha a ṭih tuk caah khor chungah khor chung i dornak ah a lut cang e ti kha an van an van tial le mah hihi vawlei cung i hruaitu ṭhalo paohpaoh nih hin a himnak hmun ti hi an ngei i US president zong hna a foinak kan chim si ahcun safe house kan ti hnga maw siloah bunker kan ti hnga maw kha an ngei cio lo mu tahchunnak ah vawleicung hruaitu ṭihnung Hitler hei ti bantuk cun hruaitu dangdang tampi zong um lai cu cu bantuk atu Iran hruaitu hna zong kha US nih kah lai tlaih lai ṭih tuk ruangah himnak lungkua maw vawlei kua maw cuka chun i an i chiahmi chungah khan him duh ah khan an rak zam cio. La Iran hruaitu zong hi US nih tu hrawng hi a kah cang men lai timi thawng kha um pah lo mu. Zehan US lei zehan zan kha a kah men lai ti kha media cheu khan ni khan cun an hei ṭial an ṭial le asina an tu tiang cu thawngpang zeihmanh kan thei rih lo la. Khoi ka da um zeidah a tuah ti bantuk pawl hi CIA nih ṭha tein an hlathlai pengmi le an ngiatthlaih pengmi kha si ko i Zeus nih a caan a za a ti cangah khan cun tlaih khawh ko lai kah khawh ko lai zeitluk i khor thuk hmanh ah i thup se law Zeus hriamnam nih hin a bauh khawh lomi le tlengh khawh lomi thil um lo Iran nih kan hnulei ah Zeus nih Israel nih a kahmi mu an nuclear hriamnam sernak vawlei khor zei bantuk bom hmanh nih a hlen lai lo tiah an ruahmi thlen lak in an kah piak ko hna ka si hi Iran hruaitu pa zong hi vai thup len hmanh se law US na aza ati changah khan chun aluat thlaila lo panhi naka the Jerusalem post na van tial mi the thau kha van tia van chiam van hrom than ha ning lo chu chu zaida city sia chun US ni hin atu lio i Cuba hruaitu hi thlak an timh. Thlak dingah an i timh ti si i mei hihi Cuba cu US ramri a si caah an ram hruainak uknak a ṭhat lo si ahcun an ram mipi hna kha harnak an tong. Tiha rawlṭam in an um. Kha tikah Ram ṭha a simi zu a sah khan a lam tampi in phungning loin siseh, phungning in siseh an lut an ra. Misual tampi an i tel. Khatikah khan zu a si ne hen a si khawh ahcun a ram kiang kap i ummi a ram innpa pawl hi uh, cozah ṭha, democracy ram si dih hna selaw ti hi a duhmi si. Cuba cu communist ram a si tikah an ram uknak hruainak a chia tuk i mipi hna zong kha hika avan tial ning si ahcun economic collapse ati i sipuaizi a tlak tuk ruang ah khan sipuaizi a rawh ruang ah khan si ko i an rampi sipuaizi a rawhnak a ruang cu hruaitu hna a din fal lo ruang ah le eihmuar ruang a si ko. Cucaah tu hi Venezuela a thlak cang i Cuba cozah zong hi US nih ai tarkat mi si thlak ding ah ai timh mi si ti kha The Jerusalem Post nih a van tial. Cun thawngpang dang ah US lei kan van kal lai i nihna khan US president nih a van tial mi cu Canada nih China he trade du a tuah sia chun Canada kha tariff 100% zatuak zakhat bakhan tariff ka lak lai ti si culong silo in China nih hin Canada cu anung bun a ei lai ti si Canada nih zeitin dak an leh lai hi tariff zakhat a lak si ahcun Canada caah fak ngai ding si zuat ca zong ah zemzet cu an hor suan khawh men na in a fak deuh ding le a tuar deuh ding cu Canada a si tikah mah tariff zakhat hi Canada nih mah thilrit hi a phur kho lai maw ti tu cu caan nih khan van chim te hnga le kan atu tiang cu hi kong he pehtlai in Canada lei nih khan lehnak cu um hro rih lo le hi ka hin JD Vance nih a van chim mi cu ningcang lo hmanmi 7 billion bak hi California kan hmuh ti a si tu Minnesota ah a buai biknak cu kan theih bantukin khati i ningcang lo in tangka hmannak ruang ah buainak kha ai thawk mi si atu California ralzam zong an tam biknak cun phung ning lo in khua sami zong an tam biknak homeless zong an tam biknak cun inn bauh te hna dor bauh te hna mi thah lai nawnnak mu crime rate zong Israel ram chungah a san biknak state pakhat a si. Cu chungah cun atu kha Governor Kevin Newsom hruainak le uknak tangah ten 7 billion a vai vuan mi le ningcang lo hman mi kan hmu ti si i atu bantuk a si ahcun FBI le atu Department of Homeland Security nih khan le California state cozah cu biatak ten hlathlai a hau mi dir hmun an si timi te kha mu ai havan fiang mi si le tu ahcun Nihin ni uh, vainih sanghar pawl nih an sehmi pa kong kha kan van zoh thalai i kan theih bantuk in uh, Minnesota Minneapolis khua cu an khua dihlak ti awk in za ah sawmkua le panga nih cun ice kha an doh an huat. Nizan zongah minung tampi an chuak i an dong ṭhawng ah ais duh lonak kha an langhter. Tuzing zongah zingka tein khutluk khusik lak le uh, khusik lak la akhen an tho i zingka tein ais duh lonak kha an langhter video van langhter kha a sau lai ka ti cha ka van langhter lem lo e ais pol an kal lio am motor kal kholo an kham te eh nan hawhnak an pek ta am motor kha an ngaih an aput mi ta chunnak ka ati dur he ti bantuk cun vur tlang he ti bantuk apun phun khan an she hna an aun ho hna le chu chu chu liawa chun hi pa te khi a eng ten ka van kul mi alo khu ai khomi mit man amit ben ai ben mi khamu e mai pa khi ni hin ni sakhar pol ne an tlai mi le an ka mi chu se A min hi an chim rih lo nain uh, US citizen a si lai tiah amah e a Minneapolis Minneapolis i pelik pawl nih khan cun an chim nan a si men lai tiah kan zumh ti kha si i a sem taktak ma si taktak lo ti kha an chim fiang kho lo a ruang cu a tak cungah hin a ID le citizen a si ko timi uh, fehternak kha zeihmanh kha document kha uh, a um lo Dan cheukhat nih cun hi pa hi khati ai duh lonak a langhter sanghar pawl duh lonak a langhtermi pawl hna lakah khan ngia thlaitu ngia thlaitu ah khin ngia thlaitu su sawh a si tiah an chim le hihi an tlaih i an tlaihnak a ruang cu hriamnam ai ken Pistor ai ken i na khakha an an daw i an tlaih tikah fawi tein an tlai kho lo. Sanghar panga paruk hrawng nih khan heh an tlaih i that an tlaih kho lo ti kha thong hna khan thong pah, a lamh hna khan lamh pah ti. I kha tikah khan ah kha ti video kha a hmumi zong tampi nan um ko lai i ma cu cu an van cawlcang cu maw meithal kha ruah lo pi khan a van ring zun hnih kha a van ring i khatika a kiang ka pe sanghar dang zong kha an kharu har an lau ruang cu meithal rin ding kha an zum lo salai cu sinain an sanghar hoi pakhat ni khan khate khan meithal kha avan puah tika mai pa kha thi kum som thum le kum sri asi ti si e le ma chu chu a ren ren nak khan sizung lei an tlikpi ko nak kha a nunnak kha a liammi kha a si le hi kong he pehtlai hin atu hi Minnesota i an governor pa zong nih khan mu President Trump White House zong ka chon i si kho chung President Trump sinah Minnesota Minneapolis in ice pole arian ran nak kan chuatar na hi operation hi dongtar chang tia ka chim tia a Facebook phaisa khan avan tial le President Trump na ngai lo maw ngai lo ti tu cu zeihmanh kha lehnak cu um rih lo i ai si Minnesota nih an duh hrim hrim hna lo atu tiang khi a buai bikmi an mah an si cun hi bantuk an buainak tiang a chuah khawh hi an state hruaitu hna nih ai kha zei bantukin lam an zo an kia on au thil sual an tuah zongah zeitik hmanh ah an mawh chiat hna lo i an mah zei kan tila faknak le thangthatnak le bia lawngte kha an chim khat lei ai huasnak sanghar pawl huatnak le dohnak bia lawngte kha an chim ve tikah an mipi hna zong hati sanghar a dohtu pawl a huatu pawl kha an lor an lung a puam chin lamang ti kho ase e chu chu an dir mun ase e asina en hi kong ha pe tlai hin an ma Homeland Security lei nih khan thanhnak an van ngeihmi te um ve. Hi thanhnak an van ngeihmi ahcun hika atang i meithal kan van langhtermi te hi khapa nih khan ai putmi asi ti kha an van langhter ning ahcun nihin i zinglei suimilam pakua le minit panga ah khan ti si Minneapolis ah phungning lo ummi pawl tlaih dingin ai zuam cuahmahmi sanghar pawl kha ama cu minung pakhat nih khan a van fuh hna i cucu mah minung pakhat nih cun a ngeihmi ai kenmi meithal cu nan MMC mi automatic hanken hankan kha si i a tanglei i kan hmuhmi bantuk a si ti si ma cu cu tuanvo ngeitu hna nih khan a hriamnam kha chuh an tim na en a kha khapa nih khan a doh hna mu a doh hna Cu tikah cun ti makhakha anmah nunnak le amah nunnak le amah hriamnam a meithal chuh a timtu pa Shangharan nih khan amah nunnak le a pawngkam i ummi a hawile hna himnak caah khan atu bantuk amah le amah i runvennak ah khan a kah e ti si i cu a kahmi an kahmi pa cun an kahmi pa nih cun mah meithal lawng si loin thu magazine mu kuan bawm kuan bawm pahnih zong kha a ngai cun no ID ID kha zei hmanh a ngei lo ti kha an van chim le hi pa nih hin a duh mi cu kha i sankhar pawl kha an dihlak in harnak pek siloah an dihlak an nunnak lak a si ti kha hik an ban tian cu cu le cangka tlawmpal ah khati i lam a zawh mi hna duh lonak langhter mi hna zahni renglo kha zahni hrawng kha a hmun hma khan an rak phan i khat khan buainak kha a chuah chin lamang nak asi tiah hika an ban that mi kha se la department of human security ni khan zabi tha in fianternak le thatnak an ban ngai atu dir hmuna chun minnesota bikin miana police chu raldo nak hmun bantuk asi chang Lakha atu pa zong hi meithal ai ken bak cu mu. Meithal ai ken i caan ṭha ngei seh law a meithal kha a chuah lai le e, sanghar pawl kha a kah ve men ko hna lai. Nizaan ah ka chim cang. I khakha si i mah i runvennak ah kan kah ti kha an chim ve lai. Le sanghar lei zong nih mah i runvennak ah an ti i USA cu mah i runvennak ah timi hi zei kan ti lai? A ṭha ngaingaimi thiam i chehnak bia pakhat a si i i runvennak theng si loin timh ciammam tein tuahmi thil zongah i runvennak ah paih si cu keimah cu kai runven lo cu ka him keimah paih ka him lai lo cu ti bantuk kha uh, thil khamah hlan zong um kha bantuk kha um pengmi a si tikah hin a buaithlak ngai hi operation hi uh, cozah lei nih zuat cozah lei nih an donghter lo asiah cun cun khatlei kam ah Minnesota le Minneapolis i ummi pawl an state hruaitu hna nih an pule hna nih an rengh khawh hna lo an tlangtlak khawh hna lo siah cun hi bantuk buainak tete hi um peng um kho lamang mi si e mah hnu zong ah sanghar pawl nih nunnak dih tiang in thawngmi vuakmi hawng rehmi, hawng dihmi, hor chihmi, meithal in kahmi zong kha a um chin lengmang khawh si. Cun ekhati sanghar pawl a rem lo tu hna nih caan ṭha i lakin mah runvennak a si ko cu te tiin khate in meithal pu ve mu zong kha thil kha um khomi thil a si. Atu tiang thil a tlungmi zoh ah khin kha bantuk kha a um kho hrim mi si a zual chin lamang kho mi si e hi kong he pehtlai hin cun cozah nih biatak tein khua a tuak tan cu a hau ko ti mi te kha donghnak lei a khan ban chim ka duh mi si cun thawngpang donghnak lei a pakhat te van hrop chin ha ka duh mi cu New York Times nih a van tial mi te kha mah cu tu hi Minneapolis le Minnesota ahcun ralzam pawl kan ti lai cu ralzam pawl phungning tein a rami an si ah phungning lo a rami an si ah ralzam paohpaoh e mah pawl kha e sanghar pawl ṭih ruangah khan bazar zong an kai ngom ti lo uh, rian zong an ṭuan ngom ti lo te khatik ah innchung bak lawng a kha ne er cang tikah khan ei awk din awkah harsatnak tampi an tong. Mah cucu Khrihfabu cheukhat le tu pumpak in khua a ruat khomi an ha nih khan ha eiledin kha an thawh tangka an thawh i mah cucu an thei hang na an ram hei ti bantuk mo arti hei ti bantuk ha an chok na i he ta khan khua thei min ha ne ani na khan an va phot na ti se le hi hi to sarnak te zong hi to sarnak do ngai ngai ase e minung hawi i dawt timi le harnak a tongmi hna i zawn ruah timi hi Pathian nih a kan serchan minung kan si chan pakhat a si ve. Zeitluk in mirum mirum cu a rum hman ah a rumnak kha amah ca lawng a hman si ahcun zeitik hman upat le hmaizah a tong lai lo. Asinain zeitluk mi sifak zong a sifah ning rupin a ngaihchiah nih a zatawk tein a ti khawh tawk tein midang caah a pe ṭhanmi midang caah a hmangmi midang a bawm ṭhanmi hna hi zeitik hmanh ah philh an si bal lo i upat le hmaizah an tong zungzal vawlei cungah hin kan zoh tikah Khrihfabu tuanbia ah siseh a dangdang tuanbia dangdang zongah siseh law mi a bawm ṭhan taktaktu hna hi mirum taktak khi an si bal lem lo Thinlung in mi bawmh duhnak, mi dawtnak a ngeimi nih cun amah dirhmun a khap nih a phak tawk tein midang bawmhchanhnak rian a ṭuan lemang. Kan minung hawi hna bawmhchanh le dawt hi Pathian nih minung a kan ser. chan pakhat a si ve cucu atu mi nih sawta ummi hna nih hin minung tampi nih an langhter sanghar a ṭih ruangah inn leng a chuak ngom lomi bazar a kai ngom lomi rian a ṭuan ngom lomi harnak a tongmi aledin kongkau a lungre a theimi hna cu atu hi khrihfabu cheukhat le pumpak in cun community in eh, bawmhnak an pek cuahmah lio hna si tu bantuk kan USA hi ti bantuk thil hi kan tong te lai ti ahohmanh nih an ruahmi le an zumhmi si lai lo asina atu hi kan tong chuama cu cum hai lei hi thil nih hin thatnak ma chuahpi te lai chiatnak da chuahpi te lai atu tiang a thatnak zong um a that lonak zong um hmailei ah thatnak ma tam deuh te le chiatnak da tam deuh te lai ti cu caan nih khan lai rel te hnga le ti sese law tutan cu adin caan karlak te ah khan kan van tan ta mi si ca sau kan van chim kho lai lo i mah vial kha kan van hrom kho mi si se pathian nih damna kan pek si ahcun video dang ah thawngpang dang he na tong than halai nan di lak chung ah ka lom